Adeiladwyd Glawlyf Ysgol San Helen yn ystod y gwanwyn a'r haf 2025 trwy gyfrwng partneriaeth rhwng Cyngor Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru, Urban Foundry a'r gymuned. Y nod? Creu man teithio llesol, diogel, a fydd yn cynorthwyo pobl a natur mewn hinsawdd newidiol, heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Bu cyfraniad y gymuned yn gwbl ganolog. Yn wir, helpodd y preswylwyr i liwio'r cynllun o'r dechrau i'r diwedd. Gan fod yr ysgol wedi aros ar agor yn ystod y gwaith adeiladu, gwnaethpwyd paratoadau'n gynnar ar y safle er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar bawb. Cafodd y fynediad ei gwella trwy gael gwared â grys a oedd wedi bod yno ers tro byd. gan wneud yr ysgol yn hygyrch am y tro cyntaf mewn canrif a hanner. Cafwyd gwared â hen darmac er mwyn paratoi ar gyfer y deg gardd law, gan ddechrau gyda'r sylfeini a'r is-sylfeini. Ychwanegwyd haen ddraenio hydraudd oddi tanodd er mwyn arafu a hidlo'r dŵr cyn iddo gyrraedd y system ddraenio. Gosodwyd pilenni gwrth ddŵr i ddiogelu sylfeini'r ysgol, gyda haenau ychwanegol i atal tyllau a sicrhau cryfder. Mae gro a cherrig wedi eu malu yn creu'r sylfaen a'r haenau sylfaen, ac mae blociau mân dyllog yn creu arwyneb sy'n caniatáu i ddŵr socian trwodd. Mae pafinau hydraidd yn hidlo'r dŵr ac yn cael gwared â llygredd, diolch i'r bacteria a'r ffyngai sy'n byw ar y gro. Gwaith anodd oedd cloddio lle ar gyfer y gerddi glaw. Oherwydd pibellau a cheblau tanddaearol, rhaid oedd gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith â llaw. Mae dŵr yn treiddio trwy haenau'r pridd. Gan fod priddoedd Sandfields yn draeno'n dda, caiff y dŵr ei sugno'n rhwydd i'r ddaear. Er bod llifogydd mawr yn annhebygol, pe bai'n digwydd, byddai'r dŵr yn llifo i'r draenau presennol trwy'r gorlif, yn hytrach na gorlifo ar yr ardal oddi amgylch. Ar ôl gwneud gwaith tirlunio caled, caiff yr isbridd ei wasgaru er mwyn helpu'r gwreiddiau i dyfu'n iach. Yna, rhoddir haenau o bridd ar y gerddi. Mae atal glaw rhag llifo i'r garthffos gyfun yn helpu i leihau perygl llifogydd yn yr ardal, gan leihau gorlifoedd carthffosiaeth gyfun, yn ogystal â lleihau faint o ddŵr y bydd angen ei drin gyda dulliau drud a thrwm ar garbon. Caiff gerddi glaw eu gosod yn is na'r ddaear o'u hamgylch er mwyn iddynt allu casglu dŵr. Mae cyrbiau'n atal y pridd rhag erydu ac yn arafu'r llif. Mae estyll pren yn creu ymylon clir a gorffeniadau taclus ar gyfer llycennau concrit trwy'r safle. Mae'n hollbwysig sicrhau bod y lefelau'n fanwl gywir. Mae offer tirfethr yn gwneud yn siŵr bod y dŵr yn llifo i'r lle iawn. Mae'r system yn gweithio gyda natur, gan ddal dŵr ei arafu er mwyn ei lanhau, ei ddefnyddio a'i golli. Mae pafinau hydraidd yn helpu i wneud yr un peth, tra'n creu llwybrau diogel i feiciau, sgwteri a cherddwyr. Mae cadwyni glaw uwchben yn tywys y dŵr i'r gerddi, gan wneud y llif yn weledol, yn chwaraeus ac yn addysgol. Mewn mannau lle na fu modd cloddio'n ddwfn, adeiladwyd wal ganal er mwyn gallu pennu siâp yr ardd yn ddiogel. Mae'n hanfodol cael cymysgedd iawn o bridd. Rhaid iddo ddraeno'n dda, ond hefyd rhaid iddo allu cynnal planhigion gydag ocsigen a maethynnau. Mae ymylon pren sy'n rhywfaint yn uwch na'r ddaear yn dangos terfynau'r ardd, maent yn gadael i ddŵr llifo oddi tanynt ac maent yn creu llwybrau difyr i'r plant. ac mae'r cerrig sarn yn cynnig rhywle i'r plant wneud gweithgareddau egnïol yng nghanol natur. Mae pyst cynefin ar gyfer gwenyn, ynghyd ag amrywiaeth o blanhigion bioamrywiol, yn cynnig cartref a bwyd i bryfed peillio a phryfed o fath arall. Trwy gynnwys aelodau'r gymuned a gwrando arnynt yn gynnar yn y broses, bu modd dylunio'r lle gyda nhw mewn golwg. Arweiniodd hyn at gynnwys mannau eistedd, rheseli beiciau, bin sbwriel a nodweddion llawn hwyl. Mae'r cynllun hwn yn dangos sut i greu dulliau teithio cynaladwy, egnïol a mwy diogel er mwyn mynd i'r afael ag effeithiau newid hinsawdd, lle gall pobl a natur ffynnu gyda'i gilydd.
This afternoon we are celebrating